Ab, suw. Aby haýat, birinji manysy, dirilik suwy, ikinji manysy, Allaha bolan söýgi. Aby köwser, köwser suwy, behiştde akýan köwser atly süýji çeşmäniň suwy. Aby zemzem, Mekge şäherinde Käbäniň günorta-gündogarynda ýerleşýän guýy. Abdal, derwüş, galamdar. Abdylla, Döwletmämmet Azadynyň ogullarynyň biri. Abu Bekir, Abdullah ibn Kahaba, Muhammet pygamberden soňky ilkinji halypa, dört çaryýarlaryň biri. Alty ýüz otuz ikinji, alty ýüz otuz dördünji ýyllarda iki ýyl, üç aý halypalyk edýär. Onuň Syddyk, wepadar ýoldaş, ynançly dost, Atyk, Zülhylal we Şyhul Hulafa diýen lakamlary hem bolupdyr. Abu Seýit Sagyt Abu Sagyt ibn Abul Haýyr Mähneýi, dokuz ýüz altmyş ýedinji ýylda doglan we bir müň kyrk dokuzynjy ýylda ýogalan. Orta asyrda Türkmenistanyň Mäne şäherçesinde ýaşap öten görnükli şahys, şyh, pir, şahyr, alym, sopuçylygyň Türkmenistandaky ilkinji wekilleriniň biri. Ony uly-kiçi hormatlapdyr. Hatda seljuklylaryň belli serkerdeleri Togrul beg bilen Çagry beg-de oňa aýratyn sarpa goýupdyrlar. Aftap, Gün, Kuýaş, Ýagtylyk. Afzal, Birinji manysy, Iň ylymly, iň bilimli. Ikinji manysy, Iň ýagşy, iň gowy. Üçünji manysy, Afzal, has at. Agaz, başlangyç, baş, öň, agaz eýlemek, başlamak. Agla, birinji manysy, iň ýokary, iň belent, ikinji manysy, iň gowy, iň oňat. Agmal, amal sözüniň köplük sany. Etmişler, edilen işler. Agýar, birinji manysy, başga, keseki, ýat. Ikinji manysy, bäsdeş, rakyp, ýagy. Agzam, beýik, uly. Ahenger, demirçi, demirçi ussa. Ahmet Durrani, bir müň ýedi ýüz ýigrimi dördünji ýylda doglan, bir müň ýedi ýüz ýetmiş ikinji ýylda ýogalan. Türkmenleriň abdal tiresinden bolup, Owganystanda özbaşdak döwleti esaslandyran şa. Bir müň ýedi ýüz kyrk ýedinji bir müň ýedi ýüz ýetmiş ikinji ýyllar arasynda şalyk edipdir. Nedir şanyň iň ýakyn adamy bir müň ýedi ýüz kyrk ýedinji ýylda ony öldürmegi guranlaryň biri. Ahram, mukaddes, päk. Ähsan. Ajap, iň oňat, iň gözel, örän gowy. Ähtar. Birinji manysy, ýyldyz. Ikinji manysy, täleý, takdyr. Ahtary bet, betbagtlyk ýyldyzy. Akypet, soň, ahyr. Al, birinji manysy, hile, aldaw, pirim, mekirlik. Ikinji manysy, mämişi kakýan gyzyl reňk, gyzyl, gyrmyzy. Albaý. Guşa aw öwredilende ýüzi bölejik gyzyl mataly bulaýlanýan akja keçe.

Alty ýüz elli altynjy, alty ýüz altmyş birinji ýyllarda halypalyk edýär. Onuň şahy Merdan, mertleriň şasy, Esedullah, Allanyň şiri, Murtaza, razy bolnan, saýlanan, Sapdar, Saphatar böwsüji, ýaly lakamlary bolupdyr. Aly, beýik, ýokary. Döwrany aly, bagtly döwran. Am, birinji manysy, garamaýaklar, köpçülik. Ikinji manysy, sowatsyz, düşünjesiz. Hasu am, ýokary gatlak we garyplar, alymlar we sowatsyzlar. A muhta, endik eden, öwrenişen, öwrenen, öwredilen. Anbar, müşk ýaly ýakymly, hoşboý ysly madda, ambra. Anjak, şeýle, şunuň ýaly. Anka. Ertekilerde beýan edilýän hyýaly guş. Zymrug. Apat. Bela-beter, betbagtçylyk, uly howp. Arasat. Birinji manysy. Meýdan. Ikinji manysy. Harasat. Kyýamat. Ahyret gowga goh topalaň. Araýyş, bezeg, bezeme, araýyşy jan, janyň, ýaşaýşyň bezegi. Arbalet. Gadymy slawýan halklarynyň biriniň serkerdesi ýa-da şolara degişli ýarag, harby guralyň ady. Arbap. Birinji manysy, hojaýynlar, ikinji manysy, patyşalar, hanlar. Arguwan, birinji manysy, gyzyl reňkli, gyzyl gülli, kebelek şekil ýaprakly ösümlik. Latynça ady Ersis siliguasturum. Ikinji manysy, şerap, gyrmyzy şerap. Üçünji manysy, söýgüliniň gyrmyzy dodagy. Armagan, sowgat, serpaý. Arş, birinji manysy, asman, gök, asmanyň iň belent ýeri. Ikinji manysy, belentlik. Üçünji manysy, tagt. Arşda-perişde, gökde-ýerde. Arşyn, uzynlyk ölçegi, tirsekden barmagyň ujuna çenli bolan aralyk, ýetmiş bir santimetr möçberindäki uzynlyk. Arwah, ruh sözüniň köplük sany, ruhlar. Ary, aryg, birinji manysy, arassa, dury, ikinji manysy, boş, ýalaňaç. Aryk, ýap, akaba, akar. Aryp, aryf, Birinji manysy, Akylly, dana, bilimli. Ikinji manysy, Sopy. Arz. Birinji manysy, Ýer, ýer togalagy. Ikinji manysy, Ýurt, ülke. Arzy-karz. Kars ülkesi, Arzy şerip, mukaddes ýer. Üçünji manysy, şikaýat, haýyş, beýan etme. Arzuwment, arzuwly, umytly, arzuw ediji. Asaf, Asyf. Dürli rowaýatlara görä, Süleýmanyň weziri, ýa-da kätibi ýa-da Ysraýyl ogullaryndan bir danyşment hasaplanan Asaf ibn Berhyýa. Asal, bal. Asan, aňsat, kynçylyksyz, aňsatlyk bilen. Asi, birinji manysy, günäkär, ýazykly, etmişli, ikinji manysy, topalaňçy, gozgalaňçy, baş göteren. Asiýa, degirmen, haraz. Aşufta, tolgunýan, aljyraýan, çaşan, diwana, telbe, aşyk. Ata, berme, bagyşlama, bagyş etme, berim. Ataş, ot, köz, ýalyn. Ataşy suzan. Ýakyjy ot, köýdüriji ot. Awara, sergezdan, ýykmanda il-günden aýrylan. Aýat, birinji manysy, Gurhanyň bir bölegi, aýat. Ikinji manysy, belgi. nyşan, alamat. Üçünji manysy, delil, subutnama. Dördünji manysy, täsin, zat. Bäşinji manysy, ybrat, sapak, görelde. Aýende, geljek, indiki, geljekdäki. Aýn, birinji manysy, göz, gabak, göreç, bakyş, görüş. Ikinji manysy, çeşme, bulak. Üçünji manysy, aýn, harp ady. Dördünji manysy, Aňtawçy, garawul, sakçy. Aýnalbaky, bakylyk çeşmesi, ömürlik gözbaş. Tarfatylaýn, göz açyp-ýumasy salym. Aýyl bolmak, akyl aýlanmak, aýyň almak, seljermek. Aýýar, hilegär, Talaňçy. Söweşde aýratyn maksatlar üçin ulanylýan dürli hilelere, tilsimlere we şoňa meňzeşlere ökde adam. Azergun. Köz reňk, sarymtyl, gyrmyzy gül. Azm etmek, ugramak, ýola düşmek, girişmek. Azmaýyş, barlag, derňew. Azym, beýik, belent.